Ӕртындӕсӕм сӕр Ӕрӕввахс куадзӕн Йесо зыдта, кӕй ралӕууыди ацы дунейы фыдмӕ йӕ сӕуынафон. Уый уарзта йӕхион та ацы дунейы, бауарзта сӕ кӕронмӕ. Уыцы рӕстӕг Хӕйрӕг, ныридӕгӕн Симон Искариоты фырт, Иудӕйы зӕрдӕйы нывӕрдта Йесойы ауӕй кӕныны фӕнд. Йӕ фыд ын ӕппӕт дӕр йӕ къухмӕ кӕй радта, Хуыцауӕй кӕй ӕрцыд ӕмӕ ныр Хуыцаумӕ кӕй цӕуы, уый Йесо зыдта. Ӕмӕ ӕхсӕвӕр рӕстӕг сыстад фынгӕй, раласта йе ддаг дарӕс, райста хисӕрфӕн ме рбабастӕй астӕуыл. Уый фӕстӕ дон ныккодта хъовгъаны ӕмӕ райдыдта йӕ ахуыргӕнинӕгты къӕхтӕ хсын ӕмӕ сын сӕ йӕ астӕуыл бас хисӕрфӕнӕй сӕрфын. Йесо Симон Петрмӕ куы бацыд, уӕд ын уый загъта: «Хицау, мӕ къӕхтӕ мын ды цы ӕхсай?» Йесо йын дзуапп радта: «Ӕз цы кӕнын, уый ды ныртӕккӕ не мбарыс, фӕлӕ йӕ фӕстӕдӕр бамбардзынӕ». Петр ын загъта: «Никуы мын цӕхсынӕ мӕ къӕхтӕ». Йесо йын дзуапп радта: «Куы нӕ дӕ цӕхсон, уӕд дын мемӕ иумӕйагӕй ницы ис». Уӕд ын Симон Петр загъта: Хицау, цахс, ӕрмӕст мӕ къӕхтӕ нӕ, фӕлӕ мӕ къухтӕ ӕмӕ мӕ сӕр дӕр. Йесо йын загъта: Ӕхсадӕн ӕрмӕст йӕ къӕхтӕ цӕхсын хъӕуы, уымӕн ӕмӕ ӕгасӕй дӕр сыгъдӕг у. Сымах дӕр сыгъдӕг стут, ӕрмӕст уе ппӕт нӕ. Йесо зыдта йӕ уӕйгӕнӕджы ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ загъта, уе ппӕт сыгъдӕг не стут. Сӕ къӕхтӕ сын куы сӕхсадта, йӕ дарӕс куы скодта ӕмӕ ногӕй куы сбадти, уӕд сын загъта: Ӕз уын цы бакодтон, уый не мбарут? Сымах мӕн ахуыргӕнӕг ӕмӕ хицау хонут ӕмӕ раст зӕгъут, уымӕн ӕмӕ ӕз ахуыргӕнӕг ӕмӕ хицау дӕн. Уӕдӕ уын кӕд ӕз хицауым ахуыргӕнӕг, уӕ къӕхтӕ сӕхсадтон, уӕд сымах дӕр хъуамӕ хсат уӕ кӕрӕдзийы къӕхтӕ. Уымӕн ӕмӕ уын ӕз равдыстон, цӕмӕй сымах дӕр кӕнат, ӕз уын цы бакодтон, уый. Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн, цагъар йӕ хицауӕй уӕлдӕр нӕу, ӕмӕ минӕвар йӕ рарвитӕгӕй уӕлдӕр нӕу. Кӕд уый зонут ӕмӕ йӕ ӕххӕст кӕнут, уӕд тӕхудиаг уыдзыстут. Уе ппӕты тыххӕй нӕ зӕгъын. Кӕй равзӕрстон, ӕз уыдоны зонын. Фӕлӕ хъуамӕ сӕххӕст уа сыгъдӕг фысты цы загъдис, уый. Мемӕ кӕрдзын чи хордта, уый рацыди мӕ ныхмӕ. Уый нӕма рцыд, ӕз та уын ныридӕгӕн зӕгъын, куы рцӕуа, уӕд куыд баууӕндат. Ӕз дӕн. Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн. Ӕз кӕй арвитон, Ууыл зӕрдиаг чи уа, уый мӕныл у зӕрдиаг. Мӕныл зӕрдиаг чи у, уый та мӕ рарвитӕгыл у зӕрдиаг. Уыцы ныхӕсты фӕстӕ Йесо тынг фӕтыхст ӕмӕ сын загъта: Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн, уӕ-иу мыл рацӕудзӕни гадзрахатӕй. Уӕд ахуыргӕнинӕгтӕ фӕсты кӕрӕдзимӕ ракӕс-бакӕсыл. Йесо кӕй тыххӕй зӕгъы, уый не мбаргӕ. Йесо кӕй уарзта, уыцы ахуыргӕнинаг бадти Йесойы фарсмӕ. Симон Петрым ацамыдта, Йесо кӕй тыххӕй загъта, уымӕй йӕ куыд бафӕрса, афтӕ. Ахуыргӕнинаг йӕхи баввахс кодта Йесомӕ ӕмӕ йын загъта. «Хицау, уый чи у?» Йесо дзуапп радта. «Къӕбӕр цӕхдоны куы атулон, уӕд ӕй кӕмӕ радтон, уый». Уӕд атылдта къӕбӕр ӕмӕ радта иу удӕмӕ, Симон Искариоты фыртмӕ. Ӕмӕ дзы уыцы къӕбӕры фӕстӕ бацыд хӕйрӕг. Уӕд Йесо Иудӕйӕн загъта: «Цы кӕнинаг дӕ, уый тагъддӕр кӕн». Цӕй тыххӕй нын афтӕ загъта, уый фынгыл бадджытӕй ничи бамбӕрста. Фӕлӕ Иудӕмӕ ӕхцайыл ахсгӕ уыд, Уымӕ гӕсгӕ иуӕй-иутӕ ӕнхъӕлдтой, цыма йын Йесо афтӕ зӕгъы, бӕрӕгбонмӕ нӕ цы хъӕуы балхӕн, кӕнӕ та йын мӕгуыртӕн исты дӕттын кӕны. Иудӕ къӕбӕр куы райста, уӕд уайтагъд федта дуар. Уды хсӕв Иудӕ куы ацыд, уӕд Йесо загъта: «Ныр снамысджын адӕймаджы фырт, ӕмӕ Хуыцау дӕр снамысджын йӕ фӕрцы!» Кӕд Хуыцау йӕ фӕрцы снамысджын, уӕд ӕй Хуыцау йӕхӕдӕг дӕр снамысджын кӕндзӕн, ӕмӕ йӕ снамысджын кӕндзӕн рӕхджы, мӕ хъӕбултӕ. Ӕз бирӕ нал фӕуыдзынӕн уемӕ. Агурдзыстут мӕ, ӕмӕ ӕз иудейтӕн куыд загътон, ӕз кӕдӕм цӕуын, сымахӕн уырдӕм ӕрцӕуын уӕ бон нӕ бауыдзӕн, зӕгъгӕ, афтӕ ныртӕккӕ зӕгъын сымахӕн дӕр. Дӕттын уын ног фӕдзӕхст. Кӕрӕдзи уарзут. Ӕз уӕ куыд бауарзтон, сымах дӕр афтӕ кӕрӕдзи уарзут. Кӕрӕдзи куы уарзат, уӕд уымӕ гӕсгӕ алчи дӕр зондзӕн, сымах ма ахуыргӕнинӕгтӕ кӕй стут, уый. Симон Петрын загъта: Хицау, ды кӕдӕм цӕуыс? Йесо йын дзуапп радта: Ӕз кӕдӕм цӕуын, уырдӕм мӕ фӕдыл цӕуын ныртӕккӕ дӕ бон нӕу. Фӕлӕ фӕстӕдӕр рацӕудзынӕ мӕ фӕдыл. Петр ын загъта. Хицау, цӕуыннӕ у мӕ бон ныртӕккӕ дӕ фӕдыл цӕуын? Ӕз дӕу сӕраппонд мӕ царддӕр ратдзынӕн. Йесо йын дзуапп радта. Дӕ цард мӕн сӕраппонд ратдзынӕ? Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын дӕуӕн, уасӕг нӕма ныууасдзӕн, афтӕ мыл ӕртӕ хатты атигъ кӕндзынӕ дӕхи.